Lesedi go batho ka moka. Ke a le lotšha, ke a le amogela go semoya ka Doctor Makgabo. Le kgone ke rata gore ba le puku ya Genesi chapter 50. Puku ya Genesi chapter 50 ke badile mabane, ke badile the whole, the whole chapter ke 1 to verse 1 to 25 so ke le ke bala gwa ba le di-verse tše mmalwa tše le gore di tšea matlho a ka gomme immediately ke di bala then gwa tla dikgopolo tše dintšhi ka mo monaganong wa ka and then ka ipotša ka re tše di-verse tše ke santše ke di shere le lena okay nto nka le botšang yona gore nna ke motho mongwe le gore ga ke kgone go rera ga ke kgone go rera mara se ke se kgonang go se dira ke go translator lentšu le ke le badileng ka mo bibeleng so di-verse tše mmalwa tše ntše ke di badilego tše le gore di ile tša kore taba ka mo monaganong wa ka kudu tša ntira gore ke nagane kudu ke tlo le botša ka tsona ene ka le botša ka mokgwa le rona ke di bona ka gona ke kgopela gore ba e le gore motlho mongwe le tseba bibele kudu motlho mongwe le tseba go rera motlho mongwe le ka ba le tseba go translator ka tsela e itseng not ka mokgwa le gore nna ke tlo ba ke bolela ka gona um le seke ka mokgwa ke tlabeng ke tlo bolela ka gona ke se ke ka le gata dikgontse le se ke la kwata goba motlho mongwe la itšea ka mokgwa mongwe mara ke se e le gore nna ke a se bona ene gore ke tle ke tlo bolela ka tsona di-verse tše ke tla ba ke araba dipotšišo tše dintši tše e le gore batho ba rata go mpotšiša tšona goba di-doubts tše dintši tše e le gore fela re ba le tšona okay a ke e baleng pele ke kgone ke bolela ka mokgwa e le gore ke rata gore ke e tlhalose ka gona okay genesis chapter 50 verse 1 to 3 Go bolokwa ga Jakobo lehu la Josefa. Mme Josefa a inamela sefahlogo sa tatagwe, a llela moo, a mo atla. Gomme Josefa a laela bahlanka ba gagwe ba dingaka gore ba lokiše setoto sa tatagwe. Setoto ke, ke setopo. Mme dingaka di lokišitše setoto sa Israele. Ge ba bolela ka Israele, ba bolela ka Jakobo. Lebitso le leng la Israele Lebitso le leng la Jakobo ke Israele. Ba feditše matšatši a masome a mane ba se lokiša, ka gobane matšatši a go lokiša setoto ke a makao. Mme ba Egepeta ba molela ba fetša matšatši a masome a šupago. Okay, ka re ga verse tše ke di badileng tše tše tharo tše ntho e, e, e, e ileng ya kore ka nagana kudu ka yona ebile e ile ya dingaka ke lona lentšu le letee fela le le gore le ile la la la la la tša attention ya ka gomme josefa a laela bahlanka ba gagwe ba dingaka gore ba lokiše setopo sa tatagwe ke rata go le botša gore ge ba bolela ka dingaka mo ga ba re fere ga ba bolele ka di-medical doctors Ka dinako tša boJakobo, ka dinako tša boJosefa, di-medical doctors di be di se gona. Lo tša tshwana le di-medical doctors di tlile e šetše kgale boJosefa ba fetile mo lefaseng. Ge ba bolela ka dingaka, ba re fera to dingaka tše re di tsebago, dingaka tše re bitša gore ke dingaka tša Sesotho, dingaka tše re di bitša gore ke disangoma, jwale le jwalo, dishameme, jwale le jwalo. Ge ba bolela ka dingaka ba referra to batho ba e le gore ba šoma ka di-traditional herbs. Traditional herbs ka, ka sebopego mang? Batho ba e le gore ba ya kua nageng ba epa dihlare tša go fodiša batho, dihlare tša go protecta batho. Ke ka mokgwa e le gore ba bolela ka gona mo ke, ge ba bolela ka dingaka. Ntho ya gore um ke bolele ke share verse le lena today batho ba bangwe ba na le spiritual gift and wa kgwetša motho la a a sa nyake gore yena a bolele le badimo ba gage goba mangwelwe a gage motho a gana spiritual gift sa gage ka baka la gore yena go ya ka se yena ka mokgwa e le gore mohlomong o na le di-verse tše dingwe tše le gore o di badile goba mohlomong go ya ka mokgwa e le gore a rutilwe ka gona mohlomong go ya ka eh, religion e le gore o wela mo go yona a rutile gore dingaka ke, ke, ke, ke batho ba, ba sathane dingaka ke madimone a go sowe le ga teng mo verse ya re bontšha gore ka nako tša bojosefa le, le jakobo dingaka di be di le gona ene dingaka di be di amogelwa modimo o be a, a di amogela go ra Modimo o be a di accepta ka gore Jakobo le Josefa ke bana ba Modimo, ke bana ba setšhaba sa Modimo, setšhaba sa Abrahama se e le gore o se kgethile. Josefa le Jakobo ke ba leloko la Abrahama, ke di-descendants tša Abrahama. So ene ra tseba gore naga ya Israele goba setšhaba sa Israele ke setšhaba sa Modimo. Ke ka baka leo ebile Modimo a ileng a, a tla a bitša Jakobo a thoma go mmitša gore ke yena Israele. So ke be ke rata no shera, shera le lena ntho e ke ya gore dingaka kore kudu ke ke, ke, ke, ke lebiša yona verse ya batho ba e le gore ba, ba, ba, ba na le doubts ka ra spiritual gift. motho a ena le, le, le, le, le, le mpho ya go ba ngaka motho a ena le mpho ya go ba sangoma mara a tšhaba ka baka la bibele go ya ka mokgwa e le gore yena o badile ka gona goba go ya ka mokgwa e le gore yena o boditšwe ka gona ka kerekeng yena e tsenang gore ka kerekeng ya rena ga re dumele dingaka go e na le, ngaka, le, go e na le mpho ya bongaka go ra gore o na le, le madimone A go se wele gatee. O ka re dingaka ka nako tšela tša kgale tšela tša bo Jakobo le bo Josefa e be le batho ba e le gore ba thuša setšhaba. Ba ba fodiša Modimo o ba kgethile a ba fa mpho e ya bongaka. A ba ruta mekgwa e mentši ya go alafa, a ba ruta dihlare. Go ba ruta mola ge ke re o ba rutile ke ntho e la gore a ke re a tseba gore motho a na le spiritual gift. Modimo through Mangeloi, Mangeloi a le ke ona a rutang batho bale. Mangeloi a ruta batho jwang? Mangeloi wa go ruta dilo tse ba swanetše ba go rute tšona ka ditoro Ba tla go wena mo dilorong ba go ruta go hlakantšha dihlare tša gago e le go alafa malwetši ao fapana-fapana. Ba tla go wena ba o ruta dihlare tšela, ba tla go wena ebile ba go bontšha gore pheko e solo so goba sehlare se so so so se kae kae kae kae. Ba go bontšha mo se leng gona, ke nnete wa fitlha mola wa se kry-a gana ka mokgo ne ba go bontšheng sona mo ditorong. Bao ba go ba go botša le lebitso la sona, bao ba bontšha gore na ba ba ruta le tše dingwe gape. Ba go bontšha gore ge o tšere sehlare se, le se le se wa di prepare ka tsela e itseng wa di tlhakantšha ka tsela e itseng gomme o tlo thuša motho ke ala a tshwenyang ke bolwetse bo boso jalo le jalo wa go bontšha nto nngwe le nngwe le gane jalo ntho e sa diragala batho ba bantšhi ba e le gore ba na le mpho ela ya abalozi le bona ba seprofeto ba na le mokgwa o la gore ba bontšhiwe gore na motho o mo alafe jwang ba bangwe e ba šomiša metsi like kudu ba seprofeto le matswae ba bangwe ba šomiša matswae goba mohlomong le tšona diwašo go a kgonagala gore mangwele a gago a tle go wena mo ditorong goba ka dipono ba tla ba go bontšha gore dira so le so le so e le tsela ya go alafa mothola nako ba kgona bolela wena ka yona intuition ba kgona go bontša o kgwetše intuition e tla bolela wena gantši le gantši gore tšea one two three o kgone go thuša mothola ke ka mokgwa e le gore tše dingwe dipheko re di tseba ka gona o ka ya kwa thwasong ba o ruta tše ba o rutang tšona mara se gantši ba ka go ruta dilo ka moka tše dingwe tše dintšhi o tlo di ruta ke badimo ba gago goba mangwele a gago mola o feditše ka mola nako e ngwe le ba kgona go ruta dilo tšeo before ebile o ka ya thwasong wa kgotho le wena go ye kwa already ba setse ba go bontšha ba go bontšhe dipheko ka go fapana-fapana go na batho ba ntšhi ba le gore ke ba consulti ba e le gore already ba setse ba ba bontšhitše ditlhare gantši ke ba botsa gore dingwa lefase o seke wa di lebala o kgona go lebile o ka no yelana molanage wa ya wa se bona setlhare se wa bona gore ee ke nnete ke sone seng se la bampontšhitšeng sone ke gore ke kona ka mokgwa e le gore nako yele a kgale dingaka di be di rutiwa ka mokgwa owe that's why ke re modimo o be a di alawa dingaka o be a di accepta ke ka baka leo o bonago le kgono josefa ka moo ya ka ka verse ya rena ba re bontšha gore josefa o boena le bahlanka ba dingaka gore josefa o boena le dingaka tša gage tše e leng gore di be di thuša yena le ba lapa la gage ke ka baka leo a ileng a ba fa instruction ya gore ba direng ba prepare setopo sa papaga so go ra gore a re sana di-doubts from now on gore dingaka modimo ga a di nyake dingaka ke madimone a e gone ntho mošomo wa ngaka ke go alafa that's why mola kgale before ka tla ba le di-medical doctors dingaka batho ba go alafa batho e be e le bona dingaka tša sesotho ene se seng gape se ke rata go le botsa sona ke gore um ka di-medical doctors go na le movie o mong sa le ka o bona e no ka re ke lebetse lebitso la ona ke a true story ke tlatla ke tlo o checka and then ke tlo lo tlhalosetša ka ona ka true story yela ba ba bontšha ka mokgwa e le gore um di-medical doctors ntho e ya go alafa batho e thomile jwang go bona ka nako ye ntši batho bale ba ba ba kore dihlare go dira dihlare tša go alafa batho dihlare tša go alafa malwetse o tsebe gore already dingaka tša sesotho di be di tseba gore okay motho ga a na le bolwetse ba kankere re mo alafa so motho a na le bolwetse ba high blood re mo alafa so motho a tshwere ke bolwetse ke flu re mo alafa so, jwalo le jwalo. Motho ga a opa ke maoto, re mo alafa so. Jwale bale ge ba ya ka sekolong, and then ya ba ntho la gore ee, ba sa šomiša yona tsela ene la di eh, dingaka di, di šomišago ba ya ba, ya ba, ba šomiša tšona tlhare tšentši la dingaka di, šomi, di šomišago e no re bona ga ba tša dihlare tšela ba di tša ba di ša ka lepong tša bona and go ya ka mokgwa le ba di preparang ka gona then go fapana le ka mokgwa e le gore rena dingaka re di šomiša ka re di prepare ka gona rena re le dingaka re šomiša di-natural herbs dihlare straight tše di tswang mo mmung tše e leng gore ga re o di mixa le di-chemical le eng re o, re o thuša ka tsona di le ka mokgonong so bona dihlare tsela ba di tšea ba mixa le di-chemicals tša bona and then ba kgona go dira dilo tša tshwana le diphilisi goba ba dia meriana e itseng mo e le gore rena re o alafa straight e le gore ke sa go nwa re ya go epa sona sela gana mola nageng ka mokgono la ra se tša ra se tlhatsa gabotse ra se prepare gabotse le tše dingwe tše re santse re mixe le tsona ra tseba gore re di apea ka tsela e itseng then sa fetša sa fola ra fetša ra go fa wa nwa bolwetse bola ba tloga bona ba tša dihlare tšene tšela le rena re di šomišago bona ba šomiša eng di-chemicals ba di mixa di-chemicals ke bo tlo kgotšela gore go ba le diphilisi go ba le di um di ba re keng dihlare tše tša ka gare ga mabotlelo jwalo le jwalo so ke ntho e ke be ke nyone go šera le nna ke le bontšha gore go e na le spiritual gift o tlogele o ke dauda o tlogele gore go o tšhaba go bolela le badimo ba gago o tšhaba go tšhela senefi fase o nagana gore motlho mongwe o dira phošo o nagana motlho mongwe modimo o tla go otla ge nkabe go le sowe motho ba ka se be le mpho ya ya manguni a fetša a ba le mpho ya mandao a fetša a ba le mpho ya seprofeto go bo ka se kgonagale di be di ka se tsamaišane dilo tšeke mara ka okala re dingaka modimo wa di dumela then that's why di tsamaišana mara re gopole gore ka nako e la kgale dingaka e ka mokgwa ke bolelang ke re e be e le batho ba go alafa batho ba go thuša setšhaba batho ba go protecta setšhaba so go ra gore dingaka go bo sena ngaka ya go seleka ngaka ya go loya Swantšo o ra gore o ka hwetšela gore ngaka ya sele ka ngaka ya loya go ra re yena ke thutile dilo tšewe ma ke thutileng tšona ee owe modimo a ka se monyake because yena ga a sa thuša batho ka mokgwa swantša ba thuše ka ona yena wa ba tlaiša so dingaka tše re bolelang ka tsona ka mo versing e ke dingaka tše le gore dibeko di dirago di thuša batho so o ra gore go e na le spiritual gift go tse le gore o na le badimo ba manguni o seke wa tšhaba phethela badimo ba gago ke mpho e botse o choositše ke modimo le badimo ba gago jale ke rata gore ba le verse 15 to 20 Yona e belega ka tsela ye. Bana ba bo Josefa ge ba bona tatabo a hwile, ba re, Bjale ge Josefa a ka re beka a itefetša bobe ka moka bjo re mo dirilego bjona, re tlo reng? Mme ba laeletša motho a bolela le Josefa a re, Tatago, mola a sešo a hwa, o laetše a re, Le boleleng le Josefa, le re, Hle a nke o lebalele bana ba tatago bokgopo bjola le sebe sa bona, gobane ba go dirile tše mpe. Gomme bjalo a ko re lebalele hle, rena bahlanka ba Modimo wa tatago. Ge ba bolela mantšu a, Josefa a napile a lla. Ke rata go tlhalosa verse tše ke šetše ke di badile. Re gopole gore mo ke morago ga gore Jakobo a bolokiwe. Jakobo o ba kgopetše gore ba mmoloke nageng ye e le gore go bolokilwe Abrahama gomme ba tšo mmoloka gona. Ba re go fetša go mmoloka Baisraele ba ba bego ba ile eh, eh, go boloka Jakobo ga mmogo le ba Egepeta ba re go fetša ba boela morago nageng ya Egepeta. Ka re mo ke nako tšela Baisraele ba leloko la Jakobo, ba leloko la Abrahama, ba ba dula nageng ya Egepeta. Jale ge ba rile ba boela morago, bana ba le ba bo Josefa ke bašemane ba eleven. Josefa e be e le mongwe wa bašemane ba uwe, Josefa ke mošemane wa bo twelve. Bašemane ba le ba eleven ba le ba thoma go tšhoga gore Josefa a ka se tlo re phaniša na. Godimo ga sebe sela sa rera modira sona na? A ka se tlo ketefeletša na? Gomme ba thoma go tšhoga. A re gopole gore na sebe sela ke eng. Sebe sela ke re se hwetša mo go Genesi verse 37. Tlhogo ya yena e re Josefa wa rekišwa. Josefa ba mo rekišeditše eng? E bile ntse la gore Josefa ba re e be e le ngwana wa go lora. Modimo ba, ba mo file gift ya go lora. O ba a lora dilo, di phethagala, jalo jalo. And o ba kgona le go tlhatholla ditoro. Ke mpho e le gore o ba filwe yona. So Josefa o la robetše a lora. Gomme gosasa a tsoga a botša bana ba gabo toro e latelago. A ba botša a re, Re be re tlema dingata mo tšhemong, mme ra bona ngata ya ka e tsoga ya ema. Ra bona dingata tša lena di, di e dikanetša, mme tša lotšha ngata ya ka. Gomme ntho e ile ya kwatiša bobutiage. Ba re wena, ba re, oo, wena ka mantšu a mangwe o bona o ka re wena o tlo ba kgoši ya rena, rena re tlo o khunamela, rena re tlo go lotšha. ba kwata. Josefa a ba le pono nngwe gape, a ba botša a re, Ke lorile gape, ke bone letšatši le kgwedi le dinaledi. Kgwedi ke nana gore ke ngwedi le dinaledi tše lesome le motšo o tee dilo tšha nna. O gopole gore bašemane ba leke kwa bojakobo, bana ba bojakobo e be e le ba eleven bašemane, Jakobo e be e le mošemane wa bo twelve e le basetsana ba ba be ba le gona. So mara ge Jakobo a ba botša toro e ke gore o bone a khunamelwa a lotšhiwa bona ba kwata ba re o oh, ka mantšu a mangwe o ra rena gore rena re tlo go lotšha wena o tlo ba kgoši ya rena so se a senke sa ba thabiša ka re josefa ge ke opela gabotse ka ra bašemane ba le ba twelve e be le wa bo eleven and then a latelwa ke moratho wa mošimane and then ba ba twelve ge e le gore ke opela gabotse and then ge le gore ke a phoša mo le tla mphošolla and then after ditoro tše bana ba le bao ba ba rile go kwata mafeletše ebile ba thoma go tlhoya josefa ba re o itira kgoši ya rena o bona ka rena re santse re mo khunamele so ka lena matšatši um tata bona ba romile gore ba iše um diruiwa tša bona mafulong ba le gana mole ba re ga ba se ba ya mafulong tše ba tšea matšatši a mantšhi ba le kua and then tše tše nngwe tatabo a roma Josefa. Josefa o ba šala gae ka re belo monnyane. Then a roma Josefa gore Josefa a ye kwa a ba išetše tša ba išetšang tšona. Ge ba bona Josefa a tšwelela banang ba thakgala ba re ya jwale ra mmolaya ka re o itea kgoši ya rena. Gomme o mongwe a ba kgala ra e a re se keng ra mmolaya a re mo rekišeng. ya ba gore o a rekišiwa gomme batho ba ba mo rekišeditšeng bona ba ile ba sepela ba ya egepeta batho ba ba mo rekileng ba ya egepeta ge ba fitlha nageng ya egepeta ba mo rekišetša potifaro ke mo e le gore josefa o ile a feletša a le egepeta so le kgono bana ba le ba gabo o ile wa diragala gore ba ye nageng ya egepeta morago ga gore um komelelo tlala e wele lefase ka moka ya ba gore naga ya egepeta go e be e tletše ka dijo mo e le gore be e kgona go rekišetša dinaga tše dingwe tša ka ntle dijo and then until ebile josefa a tlhalosetša um potifaro story sa gage and then bana ba le ba bojakobo lelapa la bojakobo ka moka le bitšiwa la tla nageng ela ya egepeta ba tla ba dula gona so le kgono bana ba le ba tšhogile ba nana gore mohlomongwe josefa o ba ba tshwaretše ka baka la gore tata bona o ba o ba phela ka baka la gore today tata go bona o tlhokofetše ba nana gore josefa o tlo ke bušeletša that is why ba tšhogile that is why ba ebile ba mo khunamela ba kgopela tshwarelo gore a seke a ba phanisha so a re kweng phate e le gore e ile ya ya ntša maikutlo Okay, verse 18 to verse 20. Bjale ba tla bona ka noši ba mo lotšha ba re, Ke rena ba, re bahlanka ba gago. Josefa a bolela le bona a re, Le se ke la boifa. A nka tsoša taba ye Modimo a e phethilego? Lena mola le rera go ntira bobe, ebile mo, ebile mo Modimo a rerilego go tšweletša tše botse, gore a dire tše tša mehla yeno, a phediše batho ba batho ba bantši. Okay, re nke baleng gape. Josefa a bolela le bona a re, Le se ke la boifa. A nka tsoša taba ye Modimo a e phethilego? Lena mola le rera go ntira bobe, ebile ebile mo Modimo a rerilego go tšweletša tše botse, gore a dire tše tša mehla yeno, a phediše batho ba bantši. Okay, nna verse ye ka mokgwa ke ikwešišitšeng ka gona ke re ke rile ke e bala ya mpotša gore ka nako tše dingwe dilo di a diagala ka ra bophelo ba motho um eh, mohlho mongwe batho let's say batho ba o dira dilo tše dimpe nako tše dingwe wa bona o kare wena o na le madimabe wena batho ga ba go rate baba wena batho ba o dira dilo tše dimpe ene re rata gore ka mehla dilo tse di re diragale la re re eš wa e nna wa e nna lentšu leo la wa e nna ga le nyakege lona ebile kgale ke ntse ke sa le rate ke tlatla ke bolela ka lona next time a ke le rate letšatši le la gore wa e nna ke ntho ele ya gore um dilo di a diagala ka ra bophelo ba gago batho ba tla ba go sotla kore ba o dira dilo tse dimpe and wa kgwetša ntola e mpe yela e le ntho e le gore modimo o e bone gore yetla and ebile a se go lemoše ka yona a e lesa ya diragala a se go protecte from yona go na le reason ya rona why mohlomongwe nthwela gore e diragale Ke, ke, ke, ke lebaka la gore after e seno diragala go na le dilo tše ngwe tše di botse santše di tle ka raphelo ba gago mare dilo tšela di ka se kgone go tla ge nthwela ye mpe e se diragale pele ga ke tsena le yankwešiša na so gore dilo tšela tše di botsebotse di tle ela ye mpe ela o tse gore ke, ke, ke seprofeto ke ka mokgwa e le gore go beilwe gore go tlo diragala one two three and then e, e boletšwe ntle la gore e santše e diragale ene ge wena o se nyake gore ntho ele e diragale mohlomongwe e tlo diragala mo go wena go raya gore ele e botsebotse ele e santse e tle after ye e ka se kgone go diragala so gore ele e botsela e tle e diragale ye e santse e fete pele so ye ke ntho e la gore ka nako e nngwe re ke bona re le ka ra mathata ke mathata ditšhelete ke mathata ka ra manyalo ke mathata mo le moke Ke gore ka mehla ke potša gore mathata a sa tlo feta and ga a feta dilo tše dibotse di etla ka ra bophelo baka so ra re ge mathata ao a etla wena teye ka thapelo ka mokgwa josefa le ena a ileng a dira ka gona ene go raya gore ke ntho e le gore modimo o be a nyakile gore e diragale ka re e kwa ge josefa a bolela a re A nka tsoša taba ye Modimo a e phethilego? Ke nako tša botša bana ba gabo gore le seke la boifa. Yeo ke ntho e le gore e phethile ke Modimo. Ene Modimo ga ba e phetha, o ba direla gore gore Josefa ka leng la matšatši a tla kgone go phediša setšhaba se se ntši a kgone go gore go dirang go save maphelo a mantši ka re ge nkebe bana bale ba se ka ba rekiša Josefa mohlomongwe ba mmolaya or mohlomongwe ba molese Josefa nke ba se nka fihla nageng ya Egepeta. Go ra gore komelelo nke be ile ya tlela batho ka moka. So Josefa o kgonne go phološa setšhaba se sentši, e se setšhaba sa Israele fela, e se setšhaba sa Egepeta fela, a phediša a seiva lefase ka moka. Ka go tlhatholla toro ye e leng gore ditoro tše pedi tše di lorileng ke kgoši Farao. Kgoši Farao o lorile toro tše pedi, a bitša, ba re a bitša dingaka tša gage. a bitša didupe tša gage, a bitša gore batho ka moka, baprofeta ka moka ba tla, ba leka go hlatholla toro ela ya ba palela. Until motho o mongwe a mmotša gore go na le motho o ba reng ke Joseph, o hlathollotše toro ya ka and ya diragala exactly ka mokgwa a e hlathollotšeng ka gona. E re ko ko biletše yena, ke nako tše Joseph a le ka teronkong, ba bitša Joseph, Joseph a tla, kgoši Faro a mmotša toro ya gage. Joseph ga a fetša go kwa Torula a e hlatholla. A mmotša ka mengwaga e seven ye e le gore e etla ya kore ke ngwaga e le gore ke ngwaga ya, ya khoro o ra gore dipula di tlo na batho ba tlo buna mabele ba tlo buna dilo tse di botse jwale le jwalo batho ba tlo ja ba tlo ipshina kore e tlo ba ngwago mo botse for seven years ga se ngwaga wa tlala then a mmotsa a re after ngwaga wa seven years seven years e ge e fela go tlo tsena mengwaga e mengwe gape ya e seven e le gore e tlo ba mengwaga ya tlala e kgolokgolo tlala e le gore sa tlo aparela lefase then kgoši faro a se gore na ka dira eng a thoma a tlabega josefa e ba ena a tlang ka dipolane tša gore re tlo bereka so le so le so le so Re tlo thoma go saver, ra saver ma, ma, mabele, ra saver dijo, jwalo le jwalo. Gore ge ngwaga ke seven ge e fela, e bang re na le enough food. Gomme ge ge e seno fela go tsena ngwaga ola wa komelelo, ra tseba gore na le dijo tše dintšhi. Ba re Egepeta ba otletse dijo tše dintšhi kudu mo e le gore ma eh, kgoši Faro le batho ba Egepeta le yena Josefa under tlhahlo ya Josefa ba be bile ba kgona go rekišetša batho ba dinaga tša ka ntle dijo ba ba tshwere tšhelete mare ba sena dijo gomme ba ile ba kgona go ba rekišetša dijo ba fepa lešabašaba ka moka le le tletšego mo lefaseng ya ra nthela gore ge nke ebe joseph a se ka ya egepeta kgoši faro o be a tlo lora toro yeowe a tlhoka motlhatholli wa yona ya dula e souwe and then tlala ele ya wela lefase mo e le gore mohlomongwe lefase ka mokwana nkabe le, le fedile so josefa o savile lefase ka go ya ga gage egepeta and egepeta o išitše keng ke bana ba gabo ge ba ile ba dira sebe sa go mo rekiša ka ge ba ba sa mo rata so josefa today wa ba botša gore nthola le dirilego le ka no ba le e bona e le ntwempe mara botse e be e se ntwempe e be le di-blessings tše e le gore di tla ka tsela e itseng kore di tla e le gore ka mokgwa e le gore re ka se di bone gore dilo tše ke di-blessings so ka mokana a rena ke rata gore re lebelele tše di tlhagang ka ra maphelo a rena o ka no ba o na le mathata a maitseng ka se sebaka motlho mongwe o kgopišane le motho o mongwe goba motlho mongwe gona batho ba ba o dirileng dilo tše dimpe ka nako ngwe ke potše kore o se ka kgwetsa o tša nako e ntšhi o lla O se ka tša nako e ntši o balabala. O se ka tša nako e ntši o sa robale bošego palela ko robala ka baka la batho ba le ba o dirileng one two three okay ba o dirile it's fine kgaogana le yona e bjele ka matheko ke potše gore go tseba modimo ke potše gore dilo tšela ba ntirileng tsona ga se selo ge ke di compara le dilo tše dibotse tše e le gore di etla ka ra bophelo baka ke potše seo ene o tla bona ebile o ka seko bohloko o tlo fola ka pela mo moyeng ene yona ntho le ba o dirileng yona e tlo feta ka pela ene dilo tše dibotse di tlo tla ka ra bophelo ba gago ke tsona le tšepedi tše ke be ke rata go di shera le lena tše le gore di ile tša tla mo go nna ga ke tsebe lena le tsebang go tlhatholla bibele goba go go rera le ka nna la re ka mola comment section la mpotsa nna lena kore chapter tše ke di badilego lena le di understanda jwang lena le di understanda jwang kore ye la mathomo ke la gore ge le na le spiritual gift sa gore o be ngaka o seke wa tšhaba go ba ngaka a se sebe batho ge ba bona rena dingaka ba re šišingwa ba re tšela fase ba re nyatša ba re tšea jale ka madimone ke mistake wa mathomo ba o dirago so go na le this gift o seke wa e šišingwa accepta gift ya gago ke mpho e o e fileng ke modimo go ya ka bibele eke dingaka kgale di le gona le setšhaba sa modimo setšhaba sa israele go be go ena le dingaka and then ya bobedi ke le ya go bontšha gore ge batho ba o dira tše dimpe goba o e ba le dipati mohlho mongwe kole ya gago e thutše nengneng mohlho mongwe o kolota kae kae tšhelete e itseng ga o na le ka selo o palelwa ko ba patela motlho mongwe o na le mathata ma itseng motlho mongwe ke tše goba tše goba lapa la thuba goba eng ka nako tše dingwe dilo tše dingwe amogela ene o rapele o se ka kgwetsa bošego o palela ko robala ka baka la mathata la gago ke potse gore nto nngwe le nngwe e na le nako ya yona go na le nako ya go thaba go na le nako ya go lla go na le nako ya dilo gore di tle ka ra bophelo go na le nako ya dilo di sepele ka nako e nngwe modimo ga ja dilo tšela tše di botse dilo di phatlalala ditšhelete di sa be gona re ba ka ra mathata ke ntho ela gore ka nako e nngwe modimo a re a re tlaiše o nyaka go bona tumelo ya rena o nyaka go bona ebile wa re hambola o dira gore re be boleta re kgone kore re kgone go tseba tshokolo. Ke ntho ela gore ge motho mongwe a etla go wena a ena le mathata, a etla go wena a go botša mathata a gage, o kgone go feel-a mathata a gage, o kgone go feel-a pain ela a e feel-ang. And-e ka baka la gore motho ela a nang le mathata o tlalellane, ga a kgone go ka nagana gabotse, ga a kgone go ka dira the right decision, ga a tsebe gore na o swantše a dire eng. and then wena a se wena mathata a le ga a diragale le wena ola wa go botša so wena o tlo fila pain ya motho ola mara monano wa gago o tla ba o le ka o le seemong se se botse sa go ka nagana so modimo o tlo go fa eh, di, di, di, kore di-advice di-choices and then gore wena e be wena o tlo kgona go tlo dirang go tlo thuša motho la o mo fe di-advice tšeoe o boe wena o tlo go mo thuša o a mo ntšha ka ra mathata a leng ka gare ga ona so ke fetša ke re yalo gomme ke a le leboga ke a tshepa gore le tla enjoya diverse jacki le nna ka mokgwa ke di enjoyleng ka gona and then ke a tshepa gore um modimo le mangeloi a lena ba tla bula more translation and then ra kgona go go eletšana ka tsona diverse jacki di badilego many blessings